biqedê. Belê niha jî em ê berê xwe bidine Hasan Bardakçi, Profesor Doktor Hasan Bardakçi. Em ê bi wî re biaxivin. Ev qas meseleyên girîng hatin rojevê. Gelo tên çi maneyê? Em ê nirxandina wajî ji pisporê têkiliyên navdewletî Doktor Hasan Bardakçi bistînin. Siba bixêr, roj baş mamoste ji we re. Roj baş, sibao bi xêr. Beye mamoste me nûçe hemû xwendin me rojnameya dema em dinêrin wek serkeftinekê ev mutabakat hatiye binavkirin dema bi giştî em lê dinêrin xal bi xal do me ew jî nirxandin lê dema wisa bi giştî em lê dinêrin em dikarin çawa binirxînin vê mutabakatê? Bi rastî ev civîna bilind tişkî Ez pir giring e ji bo Tirkiyê. Ez karim vê bêjim ku ev îtiraz û daxwazên Tirkiyê ne yeke tenê ye. Du tişt yan jî sê tiştê Tirkiyê dixwazine ne. Wana pir giring in. Û ev ne ji bo şerê Ukrayna tenê ye. Ev Tirkiyê dixwest ne tişkî nû yê ji Tirkiyê vê ji berê de dixwaze ji sala du hezar û Nozdeh de tişkî Tirkî dixwest hebû, digot ku ev nato civîna natoyê ne ji bo Palestîna Ukrayna tenê ya ji bo rojxelata Tirkî jî ji bo sînorê Iraqê û Sûrî jî dixwest Tirkî jî têxine nav vê programa ya du hezar û sîyî de ji bo ser vê ew kemkarin bêjin gerek Tirkî Hate cîkî pir giring. Yanî bi rastî ez ê ser van daxwazê Tirkî bêjim ya serî Tirkî ne tenê ji bo Swêd û Filandîya digot. Daxwaziyanî ya serî ev bû ku bêjin jiyana ê terorîsta li wan welatan bira dewam nekey. Ev daxwaziya ya yekemîn bû. Ya duyemîn jî dixwest ku ne tenê. jiyan. Ew derbariya radiskirina kesên ku teror têkildar be, ji bo em dixwest ku samîmî bin ev dewlet, ew welat, bera li ser gotinê xwe bimînin. Daxwaziya anî duyemîn ya Tirkî jî ev bû û ne tenê weke min got ne ser Xwestin û îtîrazê Tirkî tenê ye. Her wiha Tirkî dema ku plana NATO ya du hezar û sîyan vêga amade dikin, parestîna evliha ya sinora Ukrayna û ya Bakurê dewletê dî, weke Fînlandiya û Swêd û Polonya vana jî dixwazin xwe têxine navê. Dixwaze ku Tirkî, rojhilata Tirkî Ew jî têkeve nav. Ev tiştî pir giring e û ez wilo difikirim ku ne tenê ev hatine gotin ne ser terorîzma ya Bakurê ye. Tirkî dixwaze hinkî meseleyê Sûrî jî bîne pêş û bi Biden re ev xeberdana ya do çêbûye. Ez wilo difikirim ku Ser herema ya Tel Rifatê jî tiştin hatibin gotin. Bi rastî belkî ez ez wilo yeqîn dikim ku nêzî demeke nêz de belkî berî eydê belkî piştî eydê be ser Tel Rifatê Tirkî kare bêje ku ez kontrola Sûrîye aliyê dema Tel Rifatê jî bînme ser qeweta Tirkî bi rastî.

Civîna bilind ne tenê ser şer çêbûye, gerek em zan bin hilbirina genim jî di nav vê îşî de be, çandin û gaza xwezayî û neft ev tev em ketine demeke wilo giring, dewlet tev ser aboriya xwe jî difikirin îja ne ser şer tenê. Ez dixwazim yanî vê bêjim ez bêm ji vê civîna NATO'yê. Ê aşîtiyeke başter e. Ji bo aliyê Tirkiyê dibêjim, Tirkiyê di nav vê civînê de ê ku derê pêş ê Tirkî be, ez wilo yeqîn dikim. Te wecî behs kir hinekî lê Joe Biden spasî Serokkomer Erdogan kir ji bo korîdora Dexlê. Lewra got hûn bawayekî serkeftî vê meseleyê bi rê ve dibin. Pêşerojiyê de jî dibê ku em jî hem yan alîkarî bidin yan jî tevlî vê meseleyê bibin. Em vê çawa binirxînin?

Di pêşerojê de îhtimal e ku em jî piştgiriyê bidin yan jî tevlî vê meseleyê bibin em vê çawa binirxînin. Vêga mîsyona Tirkiyê gerek hemû li zanin be mîsyoneke pir giring e. Yanî ev em ketine cî kê wilo vêga ne tenê Ukrayna û Swêd û Fînlandiya di nav vê herema ku em tê de ne kesî weke Tirkiyê nêzî Rûsya tune. Ji bona wê Ev dewletê NATOyê tev ev civîna bilind tev ser Tirkî diçin. Kesî ji Rûsya ji Tirkî pê ve bi kesî re rûnanê bi kesî re tişkî ser van mesela naaxife naşterime. Em zanin ku Tirkî hinekî vê bibe pêş de hey ji me re kareke zêde çêbibe. Ser vê em diaxivin ji xwe vê dibînin jî em çavê xwe yê dibînin Ed bên belkî demeke nêz de ne dewletê Swêd û Fînlandiya ew dewletê dijî weke vêga dertê sere kirana Frans Fransa Macron jî belkî xistine li gora Tirkî derxe pêş sedî berî vêga bi sê sala dewletê Ewropa tev Hinkil pêşiya me Sengîne diştene Harimpêl de. Ev şer belkî ji me re bû xêr, ser vê dibêjim belkî bû me xêr. Em ser polîtîkaya xwe ya ku em bên dewletê me, em ne li pey dewletekê ne, em li ber tevek dewleta ne, em ewka xwe, pêşesaziya xwe em li gora wê digirin. Em dikaribin vê bêjin ku dewlet, ser polîtîkaya xwe bisengin bi şiklekî rokê ker tî ji aliyê wan. Ez dizanim vê bêjim ev beşdarbûna NATOyê û endametiya NATOyê ev tev bi kara me ne. Belê. Belkî hinekî bine pêş de em ê ser çandê jî biştexlim, em ê ser aboriyê jî biştexne. Ez dîsa ya muhîm ya giring dibînim Tirkî di vir de kara Tirkî ya pere mezin parestina sînora ye. Belê mamoste. Yanî parestina sînora vêga ji bo me ya tiştê ye ên giring ew e. Ez dixwazim vê bêjimî. Ji aboriyê vêga ji me re giringtir e. Belê mamoste we behs kir hem parastina sînor a hem jî wek min dizanin mueyidên di aliyê senayiya parastinê de jî hatin rakirin. Her wiha li gorî danêzanê Rûsya wek gefeke mezin ji bo mutefîkan hat dîtin. Gelo helwesta Rûsyayê ji vir şûnde li hemberî Tirkiyê dibe ku biguhere yan jî wê çawa be em çawa binirxînin? Bi rastî Rûsya hininkî vêga Erê, belê em bêjin, em û Rûsya em demeke nêz de em zaf têne berevdî. Em carna hûn karin da îşê dewleta wilo ye. Hûn hûn nê carna nêzî hev dînin, hûn carna dûrî hev dî dibînin. Em li aliyê Ukrayna, em Rûsya re têkiliya me baş e. Lê ku em dadkevine rojhilata xwe, em Rûsya li cîna li hevdî nakin. Ez wilo yeqîn dikim, ez wilo dibînim jî Biden doh wexta ji texliya bi aliyê rojhilata Tirkî dibêjim nêzî sînora Sûrî ser van tiştin hatine gotin. Tirkî çimkî ji xeberdanê Tirkîyê em van fehm dikin, em dizanin ku tiştin hatine gotin. Bi aliyê Rûsya jî. Gerek em têkiliya xwe tu carî kêm nekin. Rûsya belê belkî ji bo me hinek dibêjin divê tehdît be belkî. Lê bi rastî Rûsya jî welatek e, welatekî mezin e û li vê heremê qeweteke wê heye û ne tenê qewet e, ser çandinî li Belkî li dinyayê dewletê yekemîn in ew jî Ukrayna jî û ser gaza xwezayî jî wilo ye û ser neftê jî wilo ye. Vêga dewlet ne em tev em di ekonomiyê de gotineke me ye em bê dinya bûye gundek. Ev ser ev gotin ser vê ye dinya bûye gundek yanî em dibêjin her dewlet her welat bi hevdî re bi şiklekî Berdî ve ye. Hûn nikarin bê em bi vê dewletê re rûnenên, em bi vê re têkiliyê nekin, em bi vê re aboriyê nekin. Ev tiştekî wilo nemaye. Em dikarin ser vê gotinê bêjin, Em ê vê zanibin, yek, bêga ser çandinî, ser hilbêrina genim, ev ya serî, ev yekemîn e dewleta de, Rûsya û Ukrayna nav dinyayê de û xwezaya Gazê dewlo ye û neftê dewlo ye. Gerek em vane zanibin û em têkiliya xwe ti carî ji Rûsya jî kêm nekin. Em belkî em nêzîkî NATO'yê bin, belkî em nav de bin, belkî em nêzîkî Amerîkayê bin jî lê gerek em ti carî têkiliya xwe ji Rûsya jî kêm nekin. Rûsya jî nav vê herema me de belkî dewleteke ya mezin e, giring e û dewleteke ku em her car têkiliya xwe pê re bikin gerek hemû lolê me. Me mamoste em gerek spas dikin Mala û Ava ji bo nirxandinê ku we bere parve kirin. Roja we xweş bimîne. Belê pispor jî li ser vê meseleyê Hasan Bardakçi ji me re danê zan hem nirxand hem jî îhtimalê ku di pêşe rojê de pêk werin ji me re behsa wan kir. Di hemû rojnameyan de me got wek serkeftineke hat binavkirin rojnameya